Сэттэ уон биэс миэстэлээх улууска Оҕо уһуйаана саҥа биэрим хаайытын үөрүүлэх быһыыга-майгыга уурар тоҕоостоох сааспыт тиийэн кэллэ. Тыа сиригэр оҕо-аймах оҕо сааһа сырдык, ыраас уһуйааҥҥа угуттанарын туһугар, нэһилиэктэргэ демографическай балаһыанньа тупсарын туһугар туһуламмыт Россия үрдүнэн ыытыллар Демография национальнай проект сөргүтүнэн тутуллар саҥа уһуйааммыт дьиэтин көмүс сыбаайатын уурар бэлиэ түгэни, Үөһээ Үрдүк Айыылартан көрдөһөн, Арчылаах

сүүс, сүүс сыла уонна Максим Кириллович Аммосовка сүүс сүүрбэ биэс сыллаах өрөгөйдөөх еврейдээх сылбыт буолар. Оннуттан бу биһиэхэ оттон биэс миэстэлээх оҕо уһуйаана үлэҕэ киирдэҕинэ оттон мин дьонум сэргэм оҕолоргутугар сүрдээх улахан үөрүү буолуота диэн этиэхпин баҕарабын. Үтүө күнүнэн биир дойдулаахтарым бу үүнүү үөрүүлээх күнүнэн итиитик истиҥҥин барыгытын бастакы саҕа этиэр күн өйүүмүтүнэн эҕэрдэлиибин. Ээ уонна бу аҕа уһалтарбыт тылларыгар кыттыһан тураммын ээ бу ээ үөрүүлээх күн күҥҥүтэ нөҥүөтэнэн эҕэрдэлиибин. Бүгүн миигин кытта бу ээ кэлэн турар биһи ээ генеральнай дириэктэрбит Иван Петрович Тимофеев диэн ээ ыалдьыттыы иһиллэр уонна бастакы сваянан тыл үөр-сэргэ үөрүүлээх мероприятия кыттыыны ыла кэллэ. Уонна тугу этиммитэй, бу детсадка, онтон били эмиэ бэйэбит эмиэ сырыттахпыт диэн, ол детсадпытын оттон эмиэ билиин кэлэн бэйэм тутуом диэн эмиэ ээ санаабат этим, ону оттон миэхэ эмиэ долгутуулаах икки иэдэһэ икки төгүл, үс төгүл элбэх нэһилиэгим иннигэр ээ онон чэ бастакы сваяны

уонна улыбка оҕо коллективын кэрэ аҥардара бу саха аһа Нургана Михайловна кытаат свая түгэҕэр оҕуру түһэриэх оҕуру куталлар дьара Үтүө-мааны дойдубутугар бигэ оҕолохтоох оҕо саас биһигэ уһуйаан дьиэтэ үлэҕэ киирдин! Саҥа уһуйаан дьиэтэ нэһилиэк сайдыытыгар бөҕө тирэх буоллун! Уруй-айхал! Ура!

Улыыкка оҕо сайдар киинэ саҥа дьиэҕэ киирэр тоҕоостоох чааһа тиийэн кэллэ. Убаастабыллаах үөрүүлээх чаас кыттыылаахтара Аалай Кыһыл Лиэндэни ытыс дохсун тыаһынан үөрүүлээх быһыыга-майгыга быһаллар Саха Республикатын үөрэҕин уонна наукатын министрин солбуйааччы Владимир Иванович Тихонов Нам улууһа муниципальнай тэриллии баһылыгын социальнай боппуруостарга солбуйааччы Мария Семеновна Игнатьева Омуктаах бастакы нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыга Василий Гаврильевич Жирков Восток капитал хааччахтаммыт эппиэтинэстээхтэр илтэ генеральнай директора Иван Петрович Тимофеев. Улыбка ол сайдар киинин сэбиэдиссэйэ Ньургуяна Михайловна Баишева.

Төлөп очотун кэрэ туонатыгар бастакы хомустаахпыт үтүөкэн сиригэр бүгүн үөрүүлээх күнүммүтүнэн күндү ыалдьыттарбытыгар, уһуйаан иитээччилэригэр, иитиллээччилэригэр итии-истиҥ эҕэрдэ буолуохтун! Айхал айылыатын айылыатын таҕыста. Аан дойду иччитэ

Одуол туһук тойүөрдэр көтүтүрүөтиир буоллаххына, бүгүҥҥэ ааттаах бүтэй маһын үүнэ, эн киэн урут көрүүтүнэн үскээбит икки атахтаах имнэнин сирийтэр айыыр өннөрө. Көстүктэн тэһиннээх көн оҕолоро кэлэллэр. Бүгүҥҥү үөрүүлээх күммүтүгэр аа буутуттан алгыс эрбини көҥүллээн диэн көрдөрдө болотто.

Үскөлө ветераннара, оҕастабыла бу улукка уһуйаан үлэһиттэрэ, иитээччилэрэ, онно биһи кырачаан ыччаттарбыт. Биһи бастаран туран махтанар тустаахпыт биһи Ил Дархан Мытыар Айсен Сергеевичка Бу кинилэр политика ыытаннар, бу кинилэр көрөннөр, бу хас биирдии нэһилиэккэ биһиги бу аам даам тымныы, ахсынньык да, ахсынньык да манна тымныы балаһанньаҕа биһи оҕону быһарыпатыннар диэннэр маннын хаҥалыы тутуулаах, бааргай тутуулаах маннын дьыссааттары биһи министерство Владимир Иванович кэриэтэнэн биһи бу Нам улууһун дьоно эргитинаттан өссө бидэ махалбыт муҕурабыт. Киһи үөнү таһын олорон тухары үөрэнэр диэн бар. Так оннук ону була бу детсад хеттон биэс местелээх детсад тула киирэр. Тону үөрүлээх күннэн эһигини баргытын бу Саха Республикатын үөрэххэ уонна наука министерствотнаатыттан Чуолаан министр Ирина Павловнаатыттан оны көрсбээмаппыттан итистинник эҕэрдэбин тиэрдэбин. Дьоро күннэн күндү нерим олохтоохтура Өлдитта Владимир Иванович, Алексей Иванович Отон бүгүн биһиги нэһилиэкпитигэр икки бүк үөрүүлээхпин буолла. Биһиги оттон бастатан туран бу хаҥа таас десаты киллэрэ турабыт. Оннотон иккиһинэн биһиги кубаҕа дөрөвүтиэн этэбит тоҕо диэтэргин биһиги музыкальный школа аварийнай диэттэн билин улуукка диэтэрбиһиға. Онон биһикки куоҕан этибит бүгүн күнэ. Онон үөрэн-бөтөн туран дьоҥҥо эндэлэр бу манна бары кыттыспыт үллээбит дьоммо Оннотон бастатан туран биһиги тутаачыларбытыгар буллай. Бу тутуунтан ханаан көрүнэрэ февраль ыйга бастыгы сылайа түспүтэ. Онно бу билиин киирдэ. Ол иһинэн бу десант тутулунан таас монолитнай десант үйэҕэ Онон биһиги тон үөрэн бүтэн туран Иван Петровиһи, Георгий Дмитриевиһи, кини коллективтарын, ис сүрэхпититтэн нэһилиэк олохтоохторун, дьаһалтатын бус бэйэм аппыттан ис сүрэхпиттэн эрэпэтиибит. Добрый Путин нучалый, нучалам Верховин. Добба Борисович. СССР дэриэбинэ олохтоохторо детский сад коллектива ыраахтан чугастан кэлбит ыалдьыттар уонна Ово Восток капитал диэн досрочник. Барыкытын бу үөрүүлээх күнүнэн итиистиҥник Алмаас Эрген Баан аатыттан аҕардэлиибин. Бу сырдык, кэрэ, сылаас чөй бай детский сад тутуттуктар.

Мин төрөппүт быһыытынан этинэн тураммыт, оҕолорбут сайдалларыгар киэн сырдык уһуйан үлэҕэ киирбитигэр үлэҕэ киирбитинэн барҕа махталбытын тиэрдибит республикабыт правительствотын министерствотыгар уонна Наммыт улууһун министерство салалтатыгар. Мин бэйэм этэр педагог буоларым быһыытынан Бары ирдэбилгэ эппиэттиир уһуйааҥҥа үлэлииргиттэн диэн олус долгуйабын, үөрэбин. Онно итиллээччилэрим бары өттүнэн сайдалларыгар, дьоҕурданалларыгар кыһамньыбын ууран туран күүстээхтик үлэлиэм диэн эрэннэрэбин. Өссө биир, өссө төгүл барыгытын быраһынньыгынан.

Тутуу үлэтэ түмүктэннэ, сылаас эйгэ олохтонно. Бүгү күннээх күнүнэн барыгытын десантаҕытын эҕэрдэлиибин. Бэйэҥ сиртэн бу десант тутулуутун махтанаппын баарабын уонна кэлбит Министерство образования Владимир Иванович Тихоновка Мәсі бұл білдәһін саппыт

Кылаас табыллаах кыһыҥҥы үөрүүлээх дьон кыттыылаахтара. Уонна бастакынан Антон Минахателемета бу первый хомустаах нэһилиэгин дошкольнай училище диэн үлэһиттэрин бэйэм биир дойдулаахтарбын бу первый хомустаахха бүгүн сүрдээх үчүгэй үөрүү үөрүү диэн эттэххэ нөбөргүнэн бары иһигэ киирдэххэ сүрдээх киэҥ ис хоһоонноох Биһиги өйдүргү буола биир оҕонустаахтарга аан бастакынан Дмитрий Федорович саҕана бастакынан таас кулууп, таас баанньык, онно билин ити Екатерина Владимировна курдук дьиҥнээх таас дьиссаат бастакынан Бу Первый Мустаф нэһилиэгэр тутулунна. Онон үсүн төгүл бүгүҥҥү үөрүүнэн күндү ыалдьыттары уонна Первый Мустаф нэһилиэк олохтоохторун кытта бу уһуйаан үлэһиттэрин Нам улууһун үөрэҕин үлэһиттэрин профсоюз кабинеттарыттан ититик истинник аҕата ирбит көҥүллээн Бу биһиги бу профсоюз холбоһуга Нам улуун үөрэҕин үлэһиттэрэ бүгүҥҥү үөрүүгүтэ кыттыһан тураммыт бэйэбит Сэмэн бэлэхтиттэн харчынан бэлэҕи прокурор председателигэр туттарабын тонуна.

Ираннарбыт, ыалдьыттар бастакы хомустаах нэһилиэгин олохтоохторо Өссө төгүл улуус дьаһалтатын аатыттан, тус бэйэм ааппыттан бука барыгытын бүгүҥҥү күөрүүлээх, өрөгөйдөөх күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит!

нэһилиэкпитигэр билигин холура аттестат тутугар биһиги билигин сүүрбэ-сүүрбэ биэс сылга бу уже быһаардыбыт. Ол аты инникибит сигэ биһиги уже аны аттестатка төһөгө төлөдүбэт буолар. Икки оттон таас аттестаттаахпыт, оннуктан итеппитин курдук музыкальная школа улыбка диэтин киирдэҕин оһол үчүгэй буолар диэн этиэгэ баҕарылар. Оннуктан быйыл үөрэҕирии сүүс отут биэс сыла хылыган биһиги да бу маннык бэлэхтэрдээх көрсүйбү саҥа дьыл бу чугаһаабыт кэмигэр көрсүйбү сүрдээх үчүгэй дьыала диэн этэбин. Дьыаланы эҕэрдэлиибин. Ол оттон гестаппыт өрүү маннык кылаас, ичигэс, үчүгэй үлэһиттэрдээх иитиллэр оҕолорго буоллун диэн этэбин. Махтал.